Ai! To joka jaduong' Polipo timore koda dani. Ok anyal bedo gi kwe. Ah? Ka puotha ni to nyicha asekomo ma cham nyicha kaka gima ti. To cham ok nyal ti na e puodho maber nikech jaduong' otamore twe na gwen. To nyicha asewuoyo gi joka jaduong' Polipo lipo ma ka maber malich. mondo gitwene gwen gidwaro mana dhoga lweny gimanya manya dhoga lweny githun githun ma kata ok adwar wuoyo to gisoka soko lund lweny gi thuon gisoka soko lund lweny gi thuon ne kata ka ne koro kaka wicha mong'adore morumo te ha? kata mana rude manyiche a- a- a- apuro kagi manyicha wacho na biro ng'wedo mondo losna wa joma sani lekegi nosekethore leke wati richo mali samoro magi e gik manyalo madho Gwen obiro ka mochodo ite ruda te motieko. Ka koro hata twi gwenda malich ne kaka gwenda sandore ei otar. To hato ka koro jaduong' joka jaduong' ni to ok natwena gwen. Jaduong' poli polipo. Jaduong' apoli. Diane ka nitie weche moko ma ok dhi maber and I cannot tolerate. Ha? iwe gwendi are cutting for me maize and you are just seeing for what reason this is very bad ringane ka piyo piyo i will kingly for you what am i seeing magi ang'o mane ni puotha kagi please jaduong en wach mane mano no mana ka be hiki oniang'a niang'a malich monego bed ni iluonga mos waloso wach jawo En koko mane? Eh? Ka piny oru koko, godhiambo koko, kata inyamo lanji en mana koko. En ang'o jaduong'? Ok ni en wach mane, gimipenja onge, gima wanyalo loso kodi onge. Donge nyicha wuoyo kodi ka motelo ma nyicha koni ni mondo mi itwe gwen. An donge ineno ka atwe gwenda, sani koro ne kaka cham chalo kae. Be ineno ka gwen ng'ado na cham? Abiro pidho nyithindo ang'o? Ang'o mabiro tero go nyithindo sikul? An ing'ino yung mag upusi mag njejruok mag lengruok mag jochiende gi ma ok adwar. Jaduong' anyalo chami gembe jaduong'. Anyalo chami gembe.
Inyalo chamo ng'e gembe. Apenji, wach gwen miluongo ne kani won tuwe ka gima gwen en dhiang'. Ka kata kuonde mok twe tiende machien. Mago tang'o miluongo ne kago. Ing'e niya? Gweno.
Iwinjo? Jaduong' polipo lipo.

Iwinjo jaduong'? Eh? Adwa ni ibed ng'at ma wapache lit. Mm. Kendo koro wane go koko. Aweyo. Bed ng'at moro miwuoyo go dichiel to winjo wach to loko. Nyicha wuoyo kodi ka maber ndi. Ni mondo mi twina gwen, gwen ketho na gik moko e puodho. Apa ni sani ing'eyo maber ni ikaw niang' kata mana lekega osekethore, aonge lekega. Alote rudo manyicha temo kuore puotha kagi. Gwendi nosebiro modondo dondo itgi te. Ere kaka idwa ni mondo mi akonye? Bed ng'at moma ng'ongo dichiel mako kor wach dichiel to timo kaka ji owinjore. Do you want me to kill you? Apenji jaduong'.
Huh? Ipani kiluonga gi mos niya, Olipo, gwende gi kethona puodho. Ti- Idwa chama jembe kendo itongo jembe lweti. Itongo jembe lweti.
Jaduong' Idwa- idwa abiro kali. ali- abiro ka gi paro moro mar satan Idwa na kali ka. adwa lonyorani Jaduong'. duk mathin adwa Jaduong'. lonyorani duk mathin Jaduong'. to kata kamano Anyalo kata timo kamano maduong'. pod in e chunya Timo maduong'. anyalo Ama pamo ywaye. koba ninyo wuon He. anyalo pamo koba ninyo wuon hizo ni nini hizo ni nini Ang'o?